Här President, et ass net déi éischte Kéier, datt mer hei an der Chamber iwwer den Detachement schwätzen. An ech hoffen, datt et och net déi leschte Kéier ass, well dat huet säi Grond, datt mer iwwert den Detachement schwätzen, well et en zentraalt Element ass vum europäesche Bannemaart an domadder vun der europäescher Konstruktioun. An eng EU vun der fräier Zirkulatioun vu Wueren, Kapital, Déngschtleeschtungen a Persoune bedeit dat, datt deelweis ganz verschidde Regimmer vu Léin, Aarbechtszäiten a sozialen Normen, wéi se an deenen eenzele Länner existéieren, matenee konkurréieren a se riskéieren duerch déi Konkurrenz zu Sozialdumping ze féieren, also zu enger infernalescher Spiral no ënnen, déi mëttelfristeg de Schutz vun alle Salariéen ze ënnergruewe riskéiert. Duerfir sollt d'Direktiv Détachement vu 96 e minimale Kader setze fir déi gréissten Abüen ze vermeiden. Bei der Ëmsetzung 2002 an nationaalt Recht ass versicht ginn, d'Schutzbestëmmungen, déi fir lëtzebuergesch Salariéë gëllen, och fir detachéiert Salariéë gëllen ze loossen, dat heescht och déi integral Upassung vum ganze Salaire un d'Inflatioun. Mee mer kennen d'Geschicht. 2008 huet den Europäesche Geriichtshaff d'Lëtzebuerg op deene Punkte verurteelt an 2010 ass d'Gesetz geännert ginn op Grond vun deem Arrêt an zu Ongonschte vun den detachéierte Salairen, vun den detachéierte Salariéen an domadder natierlech och indirekt zu Ongonschte vun de Salariéen iwwerhaapt hei am Land. Dës weist, wéi wéineg verankert a wéi wéineg selbstverständlech de soziale Schutz an den Texter vun der EU am Moment ass. Dorunner ännert och dëst Gesetz näischt. Mee zanter 2014 ass eng Direktiv a Virbereedung, déi am Mäerz 2016 och virgestallt gouf, déi besonnesch deenen dote Situatiounen Rechnung droe soll. Dës Direktiv hänkt am Moment an der Prozedur, notamment well besonnesch rietsliberal Länner versichen, dëst ze blockéieren. D'Lëtzebuerger Regierung ënnerstëtzt déi nei Direktiv a mir begréissen dat och. Dësen Text orientéiert sech also net un der neier, verbesserter Détachements-Direktiv vun 2016, mee un der Directive d'exécution vun 2014, déi bestëmmten Elementer vun der aler Direktiv klarifizéiert. An et ass gesot ginn, d'Regierung huet heiranner och e gewësse Retard, wat natierlech net ganz angenehm ass, wann ee verschiddenen anere Länner seet, datt se wannechgelift awer déi nei Direktiv sollte positiv aviséieren, a selwer huet een d'Exekutiounsbestëmmungen nach net ëmgesat. Mee mat dësem Gesetz, mat dësem Gesetz geschitt dat jo elo, wann och mat e bësse Retard. Déi legal Verännerungen, déi hei also virgeschloe ginn, fannen net an engem lofteidele Raum statt, well de Phänomen vum Detachement zu Lëtzebuerg an deene leschte Jore massiv an d'Lut gaangen ass, esouwuel wat déi Salariéen ugeet, déi op Lëtzebuerg detachéiert ginn, ewéi och vun deenen, déi vu Lëtzebuerg an aner Länner detachéiert ginn. Den Här Anzia huet virdrun eng ganz Rëtsch Zuele genannt. Och wann ee sech elo op verschidde Punkte vun deenen Zuele sécherlech nach diskutéiere kinnt, si weise se awer ganz kloer eng Tendenz, déi Tendenz, datt eisen Aarbechtsmaart ëmmer méi dee Phänomen vum Detachement kennt. Wann den Här Kaes virdrun d'Zuel vun 1,9 Millioune Salariéë genannt huet, déi europawäit detachéiert sinn, an dat quasi e marginale Prozentsaz innerhalb vum Bannemaart vun der EU ausmécht, esou ass et fir Lëtzebuerg e ganz grousse Prozentsaz, deen een eigentlech och nach wesentlech méi déif analyséiere misst, wéi mär dat bis elo mengen ech, alleguerte gemeet hunn. Et géif och vläicht en anere Bléck op d'Wäertschöpfungsketten hei am Land werfen oder erlauben an e Verständnis dofir entwéckelen. A mer kennen net nëmmen de Phänomen, datt den Détachement méi gëtt, mee mer kennen och d'Dimensioun vun de méiglechen Abus'en. Mer hunn nach alleguerten d'Biller vun osteuropäesche Camionneure virun Aen, déi 60, 70, a méi Stonnen an der Woch hu misse schaffe fir e puer honnert Euro an dann och nach ënnert mënschenonwürdege Bedéngungen ënnerbruecht gi sinn. Aner Beispiller huet och den Här Bauler virdru genannt. A mir wëssen, datt dëst eng Form vu moderner Sklaverei ass. An jo, dës skrupellos Ausbeutung gëtt et och nach ëmmer haut an Europa. Här President, vue d'Ampleur vum Phänomène Détachement hei am Land a vue d'Gravitéit vun de Forme vu méiglechen Abus'en ass et esou wichteg, datt mer staark Schutzbestëmmungen aféieren. Well si schützen net nëmmen de Salarié, deen op Lëtzebuerg entsant gouf, mee och d'Salariéen hei virun enger enthemmter Course no ënnen. An natierlech schütze kloer Regeln och déi lokal Entreprisë virun deloyaler Konkurrenz, also déi Entreprisen, déi sech zu Lëtzebuerg ebe justement un d'Aarbechtsrecht an un d'Gesetzer halen. Här President, mat dësem Text ginn eng Rëtsch Verbesserungen um aktuelle Gesetz virgeholl. Éischtens, d'Detektioun vu falschen Detachementer. Dem Phänomen vu falschen Detachementer gëtt entgéint gewierkt doduerjer, datt d'ITM erweidert Aufgaben a Méiglechkeete kritt, fir Entreprisen, déi op Lëtzebuerg detachéieren, ze kontrolléieren. Wichteg ass do, datt d'Entreprise am Entsendeland eng reell a substantiell Aktivitéit huet. Et geet also net méi duer, just eng Bréifboîte enzwech an der EU ze hunn. Och ass et wichteg, datt den Detachement just temporaire ass. An der parlamentarescher Kommissioun ass duerfir och den Text, den ursprünglechen Text, dohin geännert ginn, datt eng explizit Referenz op déi Kapitelen aus der Direktiv gemeet gi sinn, déi Kritären opzielen, fir dat dote kënne festzestellen. An domadder ass och eng vun de Kritike vun der Salariatskummer Rechnung gedroe ginn. D'Entreprisen, déi detachéieren, mussen och elo eng Rëtsch weider Dokumenter presentéieren, déi engem relativ evident erschéngen, wéi den Noweis vum Bezuele vun de Salairen, wéi de Relevé vun de geschaffte Stonnen oder wéi de Certificat médical, fir nozeweisen, datt déi Persoun, déi eng bestëmmten Aarbecht mécht, iwwerhaapt medezinesch abt ass, déi Aarbecht auszeféieren. Déi zweet grouss Neierung a Verbesserung ass déi vertikal Responsabilitéit vum Optraggeber respektiv vum Bauhär an och vun deenen Entreprisen, déi an enger Kette vu verschiddene Kontrakter, Sous-traitances, Aarbechten ausféieren. Entreprisen a Bauhäre kënne sech an Zukunft net méi reng hannert hire Sous-traitantë verstoppen, mee stinn, wann och begrenzt, mat an der Verantwortung. Si sinn à la limite gemeinsam haftbar, zum Beispill fir d'Net-Bezuele vu Salairen, respektiv ze kënnen, wa se hirer Informatiounspflicht net nokommen, och eng administrativ Strof kréien. En neie Regime vu Sanktioune gëtt hei mat dësem Text agefouert an dee gëllt fir jiddweree, fir d'Entreprisen alleguer, respektiv fir d'Bauhären alleguer, mat der Ausnam vun individuelle Persounen. wann een doheem säin Haus renovéiert oder esou. E weidere wichtegen a positive Punkt ass d'Méiglechkeet fir d'Gewerkschaften, d'Rechter vun Detachéierte viru Geriicht kënnen ze vertrieden, och wann deenen hiert Detachement eriwwer ass, respektiv wann déi Leit och schonn net méi am Land sinn. An et ass net esou, datt d'Gewerkschafte kënne geriichtlech virgoen ouni den Accord vun de Salariéen. Dat wat ass, dass geännert ginn, datt et kee schrëftlechen Accord muss sinn, mee et ass en Accord tacite, geet duer, datt d'Gewerkschaft ka virgoen. An dat ass och dee Punkt, deen een och vläicht dem Här Kaes muss soen, wat an der Fro vum zahnlosen Tiger vun der ITM, denken ech, datt et doduerch, datt d'Gewerkschaften déi Méiglechkeeten hunn, esou virzegoen, si e weidere Partner sinn, e weideren Acteur am Spill vum Virgoe géint d'Abusë vum Sozialrecht, vum Detachement. Mär gesi positiv och, datt d'ITM an Zukunft erweidert Kompetenze kritt, fir Chantieren zouzemaachen, an zwar net nëmme, wéi dat bis elo de Fall war, wann et ëm Sécherheet oder Gesondheetsfroe gaangen ass, mee och elo, wa grav Verletzunge vum Aarbechtsrecht festgestallt ginn. Zur Fro vun de ITM vläit zum Schluss nach ganz kuerz. Mär begréissen ausdrécklech, wéi gesot, datt d'ITM méi Kompetenzen an och méi Aufgabe kritt. Mee mer mengen och, datt et natierlech wichteg ass, datt d'Inspection du Travail et des Mines och déi néideg Moyene kritt, fir dat alles kënnen ze ënnerstëtzen. An dat sinn net nëmmen, mee awer och personell Moyene. Dës Regierung schéngt dat och wierklech erkannt ze hunn als ee vun deenen Elementer, déi een, déi ee muss onbedéngt weider ausbauen. Et muss een awer och soen, wa wann ech dem Här Kaes Recht ginn, datt, datt den Aarbechtsminister op déi Idee eventuell och schonn éischter hätt kënne kommen, muss een awer och soen, datt an der leschter Kommissiounssëtzung ee vun de Problemer awer och genannt ginn ass, an dat ass deen neie Regime vun der Fonction publique, wou d'Stagezäit op zwee bis dräi Joer erweidert ginn ass. An un deem Gesetz, wat herno d'LSAP ëmgesat huet, ass awer menges Wëssens och csv bedeelegt gewiescht. Här President, ech kommen zu menger Konklusioun, vue datt d'Zäit schonn ofgelaf ass. Mär mengen, datt dat hei e Fortschrëtt ass. e klenge Fortschrëtt, mer mengen awer och, datt nach vill ze maache bleift. A wat déi sozial Dimensioun vun Europa ugeet, déi och den Här Engel a senger Introductioun ernannt huet, géif ech, wier ech manner optimistesch. An ech mengen net, datt déi sozial Dimensioun duerch dat hei Gesetz dichteg gestäerkt ginn ass, mee ech mengen éischter, datt déi asozial Dimensioun vun der Europäescher Unioun ofgeschwächt gëtt, an duerfir stëmme mer dat hei och mat. Domat si mer um Enn vun der allgemenger Diskussioun ukomm an d'Wuert huet direkt den Aarbechtsminister, den Här Nicolas Schmit.